Chibai leh vek ule, tun tumah chuan hlawhchhamna thlentu thil sawmthum kan sawi dawn a. Video pakhatah hian a len dawn lo avangin sawmpanga te tein video pahnih ah ka rawn dah dawn a. Ka pho a ni lova hei hi, Think and Grow Rich bu a mi ka lak chhuah kha a ni a. Tunlai chu Think and Grow Rich kan luh chilh avangin kan birh deuh thlut thlut mai dawn a, in lo hrethiam ang a. A chhan chu video pakhata sawizawm rem chiah lo, tih tel loh atana ui awm si hi a tam a, hei vang taka lehkhabu tha ber te zinga lang reng thei a ni. Heng point sawmthum te hi mi tam tak a zirchianna ah za a sawmkua pariat te hlawhchhamna an ni a, Case hran entir nan chetsualna tawk tih te emaw bum tawk tih te khang kha chu two percent ah khian kan rin lut thei ang. Chuan hei hi bung sarihna phek za sawmthum parukna khan a inziak a. Mahse ka lehkhabu hi Revise for the Twenty First Century a ni a, in lehkhabu in Think and Grow Rich kha a dang a nih chuan a phek kha in ang dawn lo a nih chu. Sawi tan ang, pakhatna hi unfavourable hereditary background, thlah tu lam atanga chhiatna kan chhawm te. Hei hi a hmasa bera a rawn dahna chhan hi kan duhthlan a ni lo va, kan pianna tur mihring hi kan thlang ngai lo ta a ni. Chuvang pawh chu ni maithei a, mihring rilru chak lo ve hrim hrim te, thluak leh taksa lamah pawh a tha lo zawnga nu leh pa kan chhunna ang chi te, Pianphungah te pawh ni anga, entir nan modelling lamah lo tui viau mah ila, ka nu leh pa te te tak an ni a, ka chhun bawk si kha chuan modelling line ah khan ka hlawhtling thei dawn lo khatiang chi kha. Chumi piah nu leh pa fuh lo, abusive lutuk leh fa enkawl thiam hlawl lo hnuaia sei lian te a tam thei ang. Khang thlah tu fuh lo kha mi tam tak nun khaw chawr loh tirtu a ni thei a. Tuna misual leh nun fuh lo lak lawh kan tih te hi an pianna nu leh pa fuh ve se, an chhungkua te fuh ve se chu hetiang em em hi an ni bik lo mai thei. Chu avanga thlahtute puh vek thei kan ni chuang lo nain tam takte hlawhchhamna factor pakhat a nihna anga rawn ziak tel a ni a. Kan hlawhchham ngei ngei dawn hemi vang hian tihna pawh ni chuang lova mahni tal kha kan inhaiko ve thei a nih chu. Pahnihna, Lack of a well defined purpose in life, Tum mumal nei lo, goal leh purpose nei lo, Hlawhtli ni duh em ti ila, aw duh ti ve tho si, mahse tum chuang lo, aim kha, tum ram kha awm loh chuan kan then vel mai mai ang a ti a, aim in life kan tih ang chi kha kan nei lo a nih chuan a hlawhtlin theih lo a ti nih chu. Pathumnaah chuan kaisan emaw hmasawn tum lo, minaran atanga kaisan kan tum loh chuan kan aim loh chuan minaran, average person, kha kan ni reng mai dawn a, chuta kan lungawi a nih chuan a pawi lo va, marawh chu lungawi chuang lo, tum peih vel chuang lo kha awm ve thei a, Entir nan Paul sawm ka zira ka fail ta a, mahse beihnawn a pass a Paul sawm pakhat a thut kha ka tum miau loh chuanin Paul sawm fail kha ka ni reng mai dawn a, chutiangin tuna kan dinhmun aia sang a next level kha kan aim miau loh chuan kaisarna kha a awm thei lo. Mahni mimal thlen chin theuhah khan ka hlawhtling tawk viau e kan ti te nih lem loh chuan. Mahse, mi hlawhtling tak tak kan ti te hian ka hlawhtling tawk tawh e, ka duh tawk e hi an ti ngai lem lo a ni. A chhan chu dam chhunga inzir reng mi hi an ni thin a, keini a la hlawhtling lo te tan phei chuan hmasawnna tur kha a tam viau ang tih a rinawm a ni. Palinaah chuan insufficient education, zirtirna nei tha tawk lo emaw dawng tha tawk lo, zirtirna dawng lo hi an awm thei a, pianna hmun leh ram fuh loh avang te, zirna a thlen phak lohna ramah chuan zirtirna kha dawn ngaihna awm lo ta ni, ziak leh chhiar te. Chumi avang chuan an hlawhtlin ang turin an hlawhtlin loh phah thei a ni. Chutiang bawk chuan in zir peih lo ve hrim hrim hi kan awm teuh bawk a, chu chuan min dal bawk a kan hlawhtlinna kha. Academic line piahah mi fing tak tak kan tih te hi self educated person an tam lutuk tih kan hria ang. Abraham Lincoln te, Edison tih te, Henry Ford te. Tunlai mi hlawhtlingah te pawh hian kan hre teuhin a rinawm a ni. Education kan tih khan khi tah zirna sang leh degree sang kha a kawk ber lem lo a nih chu. Zirtirna dawn loh kha chhuan lam a tling chuang lo a. A hma pawn kan sawi tawh a, knowledge ringawt kha a tawk lo a, kan thiamna kha a hmana kan hman khan educated person kan ni dawn chauh a ni. Hriatna chhawr loh kha a tangkai lo a ti a. Mi hi an thil hriat leh thiam mil a hlawh nei an ni ngawt lo a, an thiamna an hman chhuah mil zel zawk khan a ni. Mifing deuh hi nilengin mu reng ta se, awm mai mai reng se a tangkai lo, chu chu a ni a sawi chu. Educated person chu thiamna chhawr thiam kha an ni a ti ni. Pangahnaah chuan lack of self discipline, mahni inthunun theihna kan tlak chham chuan hlawhtlin kha a hnai lo a ti a, keimahni a chhe lam side zawng kha kan rap bet thei ang em? Mahni in control thei lo chuan thil dang kha a control thei dawn lo va. Kan hlawhtlin nana mi tangkai ber leh kan hlawhchhamna bul tumtu ni thei bawk chu darthlalang kan inen hunah kan hmu thei ang a ti ni. Chu chu keimahni theuh kha a ni. Darthlalang hma a mi kha i thunun theih loh chuan eng thil dang mah kha i thunun thei lovang min ti nih chu. Point ruknaah chuan ill health hei chu a chiang reng a, hrisel that loh chuan hlawhthlin te pawh har a, hlawhtling ta pawh ni ila nuam tak khan kan chin thei dawn chuang lo a ni. Hrisel lohna thlentu tam zawk hi chu control theih an ni a ti a. Heng thil panga te hi keimahni kan intih hrisel lohna kawng te an ni. Pakhatnaah, hrisel nana tangkai lem lo ei teuh teuh emaw in ṭeuh ṭeuh te, pahnihna ah ngaihtuahna ṭha lo leh hrisel lo, a thim leh a chhe zawnga thil sawi peih lutuk te, kan taksa hian kan rilru leh kan ṭawngkam chhuak te hi a hrisel loh puiin a hrisel pui ve thei a nih chu. Pathumna ah chuan mipat hmeichhiahna hman khaw loh Palina ah insawi zawi loh lutuk leh taksa che lo lutuk te, pangana chuan boruak thianghlim hip that tawk loh, thawk lak dan dik loh avang te, thawk lak dan hi a dik leh dik lo te lo awm hrang a, chu chu a rawn sawina a ni. Hlawhchhamna thlentu point pasarihna chu naupan tet laia environment tha lo, kan tlakna leilungin kan par mawi leh mawi loh thui takin a hril dawn a ni. Crime story kan ngaihthlak hian a chiang em em. A tam zawk hi tet laia seilenna fuh lo an ni thin a, chhungkua kher a ni lo a, sikul te, veng te, thiankawm te, khawtlang te sawi dawn chuan sawi tur a awm teuh ang a, mihring a nghawng dan hi a thui em em a ni. Pariatna, procrastination, tih tur khek hi a rawn sawi ve leh ta chiah a, hlawhchamna thlentu common ber pawl a ti ni. Bul tan tur hian hun dik tak bik kha a awm lo va, kan awm hunah Kan neih phak tawkin tunah khan tan tawp ila hmanraw tha chu kan hmu chho zel ang, a ti ni. Pakuana, lack of persistence, kan tei rei peih lo, kan persistent lo. Bul tan tu tha tak hi chu kan ni thin a, mahse poor finisher kan ni leh thung thin a ni. Tawp kharna kha a zu zi chuan awmzia awm chuang lo. Hlawhtling reng reng te hi mi persistent tak an ni deuh vek a, phat theih a ni lo a ni. Kan tei rei na tur thil khan thui tak a hril bawk ang. Sawmna, Negative personality, Mihring zia leh nunphungah thil hnar tlat, zirtirna emaw mihring pawh ni ta se, khang mi ze nei kha chuanin anmahni a hlawhtlin na tur thil kal tlang tur kha an lo dang ping thin a ni. Hei hi chu Sai Lavan, Huatingah Pau leh Malsawm dawn kawng i tiping a tih ang deuh kha a ni a. Keimahnia finna te, hriatna te, hmasawnna kan neihna tur mihring kan hnar tlat a, kan ei lo tlat a emaw kan thawhpui peih lo tlat a, a nih loh pawn lehkhabu an ziah sa te, kan chhiar peih lo, kan hnar, video a tha te, Khang thil kan lo hnar tlat khan keimahnia finna rawn lut belh tur kha kan lo block, kan lo dang ping tih na a ni. Mi inhawng lo lutuk chuan midang a thawhpui thei lo a, pui bawmtu kan hnar zel chuan kan hlawhtling thei dawn lo a nih chu. Sawm pakhatna mahni tisa chakna thunun thei lo. Tisa chakna hi mihring pangaiah chuan a awm vek a kan hria a. Chu chu kan control loh chuan min control thei a ti ni. A chhan chu tha hrui ang deuha mihring min nawr kal thei thil a ni ve tlat a. A chak em em mai ni. Electric current te pawh hi dik taka a kal a, dik taka kan hman chuan a tangkai em em. A nih loh chuan min ti hlum thei thung a ni. Chutiang chiah chu ni a, sex hi thil tha lo a ni lova chakna te dik taka tha taka hman a nia, control a nih chuan a tha a ni. Hemi avanga piang vek pawh kan ni a. Mahse min control tu a nih thung chuan kan hlawhtlinna thleng te pawh khan a dal thei a ni. Hemi hmansual avanga mahni nih tur ang ni phak lo, A hun hma a hmang sual te tam tak an awm a, in hre theuhin ka ring a ni hei chu. Sawm pahnihna, a thlawn a neih duh lutukna, a free a neih tum te, pawisa khelh te emaw lottery te pawh tel vek ang. Thawh ripna tel lo hlawk lutukna thil ho kha khang khan mihring min ti chhia, hlawhtlinna tluan tling kha a awm lo a ni. Something from nothing hi a awm tak tak lo a ti nih chu. Punsawm pathumnaah chuan duhthlanna nghet lo leh thlak sek mi hlawhtling tak te hi chuan thutlukna hi an siam thuai a, thlak leh a tul pawhin muangchangin an thlak thin a ti ni. An duhah an chiang tawk a tihna te pawh a niang a. Hlawhchham thin te erawh chu thutlukna hi muang changin an siam a, an thlak zung zung thung thin a ti ni. An nghing hma a nih chu. Indecision leh procrastination hi a kal kawp tlat a ti a. Heng thil pahnih te hi hlawhchham i duh lo chuan bansan vat rawh min ti ni. Awmzia chu thil tuma fiah fai taka thu kan tih tluk loh chuan kan hel kan hel thin a ni. Chu chu hlawhchhamna point sawm pathumna chu ni. Sawm palina, hlauhna kan inhneh tirna in min hlawhchham tir thei bawk a. Hlauhna chi ruk a sawite hi pakhatnaah retheih hlauhna, pahnihnaah sawisel nih hlauhna, pathumnaah hriselna hlawh hlauhna, palinaah hmangaihte chan hlauhna, pangahnaah tar hlauhna leh paruknaah thihna te. Heng te hi mihring ina kan duh lo leh hlauh tlang lawn vek an ni a. Mahse hlauh lutukna khan min hneh chuanin min control anga, kan thutlukna kha a control vek chuan kan hlawhchhamna kha a thlen thei a ni. Keimahni zawk khan hlauhna kha kan hneh zawk tur a ti a ni. Sawmpangana Kawpui Thlansual, Hei hi hlawhchhamna thlen tu lian ber pawl zinga mi a ni a, a chhan sawi dawn chuan a tam thei anga in hre vek tho anga Kawpui te nena in rem loh hian hlim lohna te a lo thlen a, thleng sang tura kan tumna hi a ti mit ve thei nih chu chumi chuan Kawpui support tu nei tha nana na chu an kang Tumruh leh hmathlir nei tha pawh an kawpui a fuh loh chuanin hlawhchhamna chance kha a sang tho a ni. Pakhat thawk rim em em, pakhat rilru nei lo lutuk an inkawp fuh chuan hlawhtlin kha a harsa deuh dawn a nih chu. Aw le heti zawng hi tun tum video chuan ni phawt ta se, Lepeka sawm parukna atanga a bak zawng kan sawi anga zirtawp zanah kan i hmu leh theuh dawn a nia.